Nberkuk Mulej, nberkuk għall-imħabba kbira li inti għandek għalina l-bnedmin. Ħlaqtna għax tridna miegħek. Ħlaqtna għax tħobbna u tħobbna u ma tridx titlifna. U allura tpoġġi tagħmel minn kollox anzi biex vera tħallina nkunu miegħek għal dejjem għal eternità sħiħa. Nbarkuk Mulej għal mod tiegħek ta' kif ġejt turina triq ġdida li tagħtina salvazzjoni. U din is-salvazzjoni hija l-ħajja eterna jew il-ħajja tal-eternità fina illum. Nbarkuk, nirringrazzjawk u nagħtuk il-glorja li tixraq lilek biss. Amen. Tajjeb, għadt il-komunità tliet ijiem ma kienx fair xejn ma' San Ġwann biex nipprova nagħtikom ftit għall-inqas anke ftit, ma kienx fair, ftit ħjiel ta' dak li Ġwanni fil-Vanġelu tiegħu jħoddna fuqu, jħoddna 'l bogħod, jħoddna fuq livell differenti. U naturalment l-għadd tlett ijiem missejt ma' żewġ episodji l-bieraħ u għedtilkom illum ser ser immur għall-iktar parti importanti u l-iktar parti twila tal-Vanġelu. Għandna d-diskors ta' Ġesù fl-aħħar ċena li huwa l-itwal diskors li hemm, jieħu ħames kapitli sħaħ. Għada nipprovaw missu biex ftit minna. U mbagħad hemm din it-tisliba li qabel ma jiġi msallab Ġesù għandna djalogu sħiħ importanti ħafna ma' Pilatu. Il-parti tal-Passjoni hija dejjem l-itwal parti li hemm f'kull Vanġelu. Vanġeli minnhom jiġu one-fourth tal-Vanġelu nnifsu, so huma daqshekk importanti. It-tliet Evanġelisti l-oħra kellhom modi diversi ta' kif iwasslu l-Passjoni bħala Passjoni. Il-probabbiltà hi l-ewwel ħaġa li nkitbet. Ma bdewx mill-ewwel paġna, ma bdewx mill-introduzzjoni, bdew proprju mill-Passjoni innifisha, għax dik kienet kollox, il-Passjoni kienet dak li l-messaġġ ried jasal u jasal vera ċar. U allura tawna modi diversi ta' kif din il-Passjoni, anke kif Ġesù miet, pereżempju, min imut, min imut, Ġesù fil-Vanġeli minnhom imut jikkwota Salm, pereżempju, Oħrajn jgħajjat għajta kbira. Fi Ġwanni kollox huwa mibdul. Anke l-Passjoni nnifisha. Fil-Passjoni ta' Ġwanni hemm ġa l-qawmien. Ġwanni jippreżenta l-affarijiet totalment differenti. Għal Ġwanni Ġesù kien u baqa' rebbieħ. U ħadt gost li Nathaniel ppreżentalna din l-ikona għaliex qed jippreżentah proprju f'dak li ħa ngħimlu llum u s-serenità li hemm fuq wiċċu hija dak li Ġwanni l-Evanġelista jippreżenta. Dan hu eżattament, hija l-ikona, hija l-kitba ta' Ġwanni, dik l-ikona. Għax l-ikona ma jgħidux ipittru, imma jgħidu kitba, tikteb l-ikona. Hija l-kitba ta' Ġwanni, din l-ikona li Natanjel rregalalna dis-sena, fejn dan Ġesù huwa rebbieħ ġiġa. Kien rebbieħ, jibqa' rebbieħ matul il-Passjoni u jibqa' sal-aħħar rebbieħ. Proprju sal-aħħar. Prattikalment, it-tislib li jippreżenta jew l-istorja sakemm wasal għat-tislib li jippreżenta San Ġwann hija l-inkurunazzjoni ta' imperatur. Tiġi ppreżentata kif vera imperatur kien jiġi inkurunat. Allura din hija, fi Ġwanni, passjoni, storja tal-passjoni teoloġika, b'ħafna u ħafna tagħlim. Anke meta jiġu biex jarrestawh, fi Ġwanni, oħrajn Ġuda ġie u biesu, Ġwanni jiġu s-suldati u jgħidilhom imuru, jgħidilhom, 'Il min qed tfittxu? U huma jgħidulu, Lil Ġesù ta' Nazaret. Huma jgħidulhom, Ego eimi, espressjoni tajjeb li tgħallmu għadi, Ego eimi bil-Latin tfisser jiena hu, l-isem ta' Alla. Ego eimi, jiena hu. U x'jiġrilhom? Jaqgħu wiċċhom mal-art jadurawh. Ġwanni jippreżenta xi ħaġa differenti. Fi Ġwanni Ġesù jaf x'qed jagħmel. Hu jmur, jaf x'qed jagħmel. Prattikament tista' tgħid li hu fil-kontroll. Hu qed għandu kontroll ta' kollox. Fi Ġwanni huwa Ġesù huwa merfugħ 'il fuq u mhux imsallab. Huwa merfugħ 'il fuq. U qabel imut, li jgħid huwa, Irnexxieli nagħmel kollox. Kollox mitmum, hekk tfisser. Kulma ridt nagħmel, dak kollu li ġejt biex nagħmel, għamiltu kollox, għamiltu kollu. U kif imut? Fi Ġwanni kif imut, interessanti, imut, Ġwanni jgħid, ta n-nifs tiegħu lilna. Mhux He breathed the last breath, speċi, l-aħħar nifs ħareġ, le, le, in-nifs tajulna, ta n-nifs tiegħu lilna, mhux miet, ma jgħidx miet, imma ta nifsu. Tana l-ispirtu tiegħu b'rigal għalina lkoll. Li Ġwanni ma jinteressahx pereżempju l-proċess li kellu hu mal-Lhud, ma jidħolx fil-proċess ta' mal-Lhud, bħal f'Mattew, Mattew qrajna nhar il-Ħadd li għadda, qrajna l-Passju u rajna d-diskors kollu li kellu mal-Lhud. Imma f'Ġwanni nsibu d-djalogu ma' dan Pilatu li huwa twil mhux ħażin. Fil-Ġudea, Ġudea kienet partikolari għar-Rumani. Kienu jittrattawha wkoll b'xi mod jew ieħor daqsxejn differenti minn oħrajn. Fil-Ġudea dejjem kien hemm prokuratur li biex jara li jżomm il-paċi, dak kellu xogħlu, li jara li jżomm il-paċi. Pilatu ma kienx jgħix Ġerusalemm, kien f'ħdejn il-baħar igawdiha tajjeb. Imma fil-festi partikolari kien imur Ġerusalemm biex jara illi kollox hu sew, illi li jkun hemm paċi, li jkun hemm. Allura fi żmien l-Għid kien qiegħed jgħix proprju hemmhekk dak iż-żmien. U allura b'hekk Pilatu daħal mhux fil-kredu biss, imma fl-istorja kollha. Is-Senedriju, dan huwa s-Senedru issa, il-grupp ta' hawn darba jissemma' Senedru proprju hawnhekk. Is-Senedriju, il-grupp kbar, in-nies il-kbar tal-Lhud, is-Senedriju jiddeċiedu li joqtlu lil Ġesù. Imma, smajtuni ngħid, ma setax joqtol, joqtlu lil xi ħadd mingħajr il-permess Ruman. Trid tmur tieħu permess mingħand il-prokuratur biex toqtol lil xi ħadd. Ġieli ħaġru xi ħadd hekk, Alla riedha, ġieli waslu s'hemmhekk fuq ftehim li huwa xi ħaġa reliġjuża, bħalma qatlu lil San Stiefnu. Dik ġrat hekk, vera. Imma ma setgħux joqtlu bil-mod ta' kif riedu joqtluh, għax dik hija ħaġa oħra wkoll. Ma jridux iħaġġruh 'il Ġesù. Ma jridux jagħmluh martri. Ma jridux iħaġġru lil Ġesù. Kien hemm drabi fejn ippruvaw fil-fatt hekk. Kien hemm in-nies daqqa waħda marru ġabu l-ġebel u dejjem iħarbilhom b'xi mod. Imma riedu jsalbuh. It-tislib kien tant skandaluż, we can't grasp it this, tant kien skandaluż illi ma kont qatt ser terġa' ssemmi lil xi ħadd illi spiċċa fuq salib. Insih, intesa' għal kollox. Kien ikun prova ċara jekk issallab lil xi ħadd, għalihom kienet ċara, jekk insalbu lil Ġesù, allura nagħmluha ċara li mhuwiex profeta. Mhuwiex il-Messija, għax il-Messija ma jiġrilux hekk. U dak li kellhom f'moħħhom proprju li jeqirdu Ġesù bl-isem tiegħu b'kollox kompletament. Is-Senedriju, jew is-Senedrin, u s-Senedriju u Pilatu ma kinux jaraw għajn m'għajn, ma kinux jaħmlu lil xulxin, it-tnejn li huma. Allura għandna rakkont sħiħ ta' kif Pilatu ried jeħilsu u lil Ġesù biex imur kontra d-deċiżjoni tas-Senedrin. tas-Senedriju. U s-Senedriju jrid li Pilatu jaċċetta li jsallbu u rridu jinkonvinċuh. Dik hi l-problema. Pilatu ma ridx joqtol lil Ġesù u fil-fatt jispiċċa joqtlu. U s-Senedriju qatt ma rridu jiddependu fuq Pilatu imma kellhom imorru għandu. Għandna daw il-kontrasti kontinwament f'dan il-Vanġelu. F'Iżrael, ir-Rumani kienu jikkmandaw imma fl-istess ħin kienu jħallu ħafna libertà. Għalhekk għattilkom mhux l-istess ma kienu jagħmlu f'pajjiżi oħrajn. Kienu jħallu ħafna libertà, immaġina fit-tempju kellhom is-suldati. Il-Lhud kellhom is-suldati tagħhom. Ġifieri anke hemmhekk tara d-differenza u ma kinitx problema għalihom. Kellhom anke l-muniti tagħhom. Ħadd ma seta' juża munita fil-Imperu Ruman ħlief il-munita ta' Ċesri. Imma huma fit-tempju kienu jużaw muta, munita, differenti. Kien imsallaq pereżempju kien ikun għerwien, imma f'Iżrael ma kienx ikun għerwien. So għandna dawn l-affarijiet ukoll. U min imut ma kienux iħalluhom hemmhekk u jaqgħu u jiġu l-klieb jikluhom, eċċetera, hekk kienu jagħmlu r-Rumani. Kellhom ebda rispett ta' xejn. Imma le, f'Iżrael setgħu jieħduhom u jidfnuhom. Mela, is-Senedriju riedu riedu jikkundannaw għall-mewt lil Ġesù fuq salib. U anke f'ġurnata partikolari, fis-sens li din kienet il-lejliet il-festa tal-Għid. U biex ta' xaqqa dik is-sena l-festa tal-Għid, din sertat ġiet ukoll is-Sibt. Allura, allura, ehm, riedu joqtluh il-Ġimgħa qabel jidħol is-Sibt. Is-Sibt kien jidħol eżatt ma' nżul ix-xemx. Allura, il-Ġimgħa, il-Ġimgħa fi nżul ix-xemx huwa ġa s-Sibt. Għalhekk nagħmlu l-Quddiesa s-Sibt tal-Ħadd, minn hemmhekk ġejja, minn din il-mentalità Lhudija. Il-Ħamis jiġi arrestat u jieħduh għand Pilatu il-Ġimgħa filgħodu kmieni, iqajmuh kmieni, eh, litteralment. Il-Ġimgħa filgħodu kmieni. Ridu jeħilsu malajr. Imma Pilatu kien jaf xi jridu, kien jafhom sew, Dam ħafna fil-Lhudija, kien jafhom sew u apposta ħadha fit-tul. Ma setgħux jidħlu fid-dar tiegħu fejn kien qed joqgħod minħabba li jitniġġsu għax kienu ħa jiċċelebraw il-Għid, allura ma setgħux jagħmlu dan u għandna din ir-realtà li dan Pilatu jidħol u joħroġ u jidħol u jerġa' joħroġ. Jidħol jerġa' joħroġ, kull darba joħroġ fil-bitħa biex ikellem lis-saċerdoti u l-kittieba u l-oħrajn, il-kbarat, u jidħol kull darba ġewwa jkellem lil Ġesù. Hemm seba' eżattament seba' dħul u ħruġ. Seba'. Ġwanni ġenju. Anzi, ħa ngħidilkom kemm hu ġenju, fin-nofs, f'seba' tiġi r-raba' waħda. Fir-raba' waħda joħroġ u jgħidilhom Ecce uomo. Iċ-ċentru. Araw il-bniedem. M'iniex se naqraha għax twila ħafna. Se nirreferi għal biċċiet minnha. Imma qiegħda hemmhekk meta nirreferi għal xi bidu tkunu tafu, jekk qed tarawh, għax qed ninduna li żgħira, tkunu tafu li ħadet paġna u nofs, jiġifieri. Mela jieħduh kmieni filgħodu għand Pilatu, li probabbli diġà kien jaf xi ħaġa, ġa kien ikollu min jgħidlu x'qed jiġru ma jiġrix, imma ovvjament jagħmilha ta' birruħu illi ma jaf xejn, allura jgħidulu, Dak kif ħa toqtlu? Irridu noqtluh, x'ħa toqtlu? X'għamel ħażin? U jgħidilhom, jgħidulu, Kieku ma għamel xejn ħażin, kieku dan ma kienx raġel ħażin, ma konniex nġibuh hawnhekk. Taf inti, hu dik it-tip qed jiddiskutu miegħu fuq dan il-livell. U biex jisfida, jgħidilhom, Intom m'għandkomx il-ġijiet tagħkom? Allura mexxu bil-liġijiet tagħkom u kollox imur sew, m'għandix għalfejn nidħol jien, għalfejn ħa ddaħħlu lili. Nimxu magħhom u neħelsu hawnhekk, speċi daqshekk sempliċi. U jgħidulu li intom ir-Rumani ma tħallunix noqtlu lil ħadd. Għalhekk ġejna għax irridu noqtluh. Allura Pilatu jidħol u jkellem lil Ġesù. Interessanti li xi saqsih? L-ewwel mistoqsija. Taraw? L-ewwel mistoqsija xi saqsih? Saqsih inti r-re tal-Lut? Minn fejn ġabha di? Għaliex saqsih hekk? Inti r-re tal-Lut? X'akkuża setgħu jġibu biex Pilatu jiddeċiedi li joqtlu? U biex Pilatu jiddeċiedi li joqtlu, l-iktar ħaġa li kienet ovvja kienet li xi ħadd jagħmel lilu nnifsu re minflok Ċesari. Dik kienet ovvja li jispiċċa biex jikkundannah għall-mewt. Ehm, għax jekk ikun ħadha kontra r-reliġjon, Pilatu x'jinteressah, x'jimporta? Jekk jgħid li hu anke l-Ibn t'Alla, x'jimporta? Għax jgħid minnu ma jimpurta xejn. Jew qajjem lil xi ħadd mill-mewt. Tajjeb, mhux xorta x'ħa jiġri, mbagħad mhux ħa jerġa' jmut da, so m'hemm xejn, m'hemm ebda problema. L-akkuża li hi ġustifikata tkun jekk jagħmel lilu nnifsu re. Allura, iva, ħaqqu l-mewt. Allura dik li jistaqsih, Inti r-re tal-Lhud imma Ġwann irid jippreżenta din. Għedtilkom, Ġwanni jippreżenta l-Passjoni, jew d-diskors kollu għall-inqas, jippreżentah bħala inkoronazzjoni. Araw. X'iwieġeb Ġesù? Jgħidlu, Qed tgħidu inti jew qalulek l-oħrajn, ok? Qed tgħidu inti jew qed jgħidulek l-oħrajn? Jgħidulu mela mela jien lhudi. U jistaqsih il-mistoqsija, X'għamilt? Ir-risposta ta' Ġesù qed tkun iktar stramba. Is-saltna tiegħi mhijiex ta' hawn, mhijiex bħal tagħkom, m'għandhiex l-istess sistema tagħkom. Is-saltna tiegħi hi differenti għal kollox. Qed jgħidlu, Iva, jiena re. Tgħid, Iva, jiena re, imma mhux kif qed tifhem int. M'għandu x'jaqsam xejn dak li tifhem int fuq dak illi jien jien. Allura Pilatu ma jara xejn problema hawnhekk, f'dan is-sens. Ehm, imma xorta jgħidli, jgħidli, jgħidlu, allura inti re? U Ġesù jgħidlu, Iddeċiedi int. Int qed tgħid, dak id-diskors ta' int qed tgħidu. Iddeċiedi, dak ifisser iddeċiedi int. Iddeċiedi int. Jien ġejt biex nixed għal verità jgħid Ġesù. Qed jgħid li, hekk qed jgħid, ara qed jgħid, li hu re biex iwassal lilna għall-verità. Għalhekk huwa re. Biex iwassalna għall-verità. Il-verità li teħlisna, il-verità minna nfusna, il-verità dwar id-dinja u kif kollox jiffunzjona. Is-sistema tiegħu, is-saltna tiegħu hija differenti. U jgħidlu min iħobb il-verità jisma' leħni. Dik qawwija dik is-sentenza li aħna noħduha bħal li kieku qed jgħidha jisma' leħni. Le, min jinteressah il-verità jagħti każ kull kelma li qed ngħid. Dak li tfisser jisma' leħni ta' Ma jfissirx jisma' l-vuċi. Jisma' leħni. Jagħti kas kull kelma li qiegħed ngħid. Imma Pilatu ma jinteressax. Dan Pilatu ma jismax u jistaqsih x'inhi l-verità u jitlaq 'il barra. Lanqas biss jagħti kas risposta. U jitlaq 'il barra. X'fehem Pilatu? Kull ma fehem, dan raġel mhuwiex perikoluż. Qajmuni kmieni għal xejn, qed jgħid, biex jakkużaw wieħed miskin, wieħed sempliċi, wieħed kwiet, wieħed all right, u dal-għaġeb kollu. Allura jgħidilhom li ma sab xejn ħażin fih u jista' jeħilsu. Kull sena hu ma kien jeħles lil xi ħadd fil-festa tal-Għid u qalhom mela did-darba, dis-sena neħilles lil Ġesù. U huma bdew jgħajtu le, il-Barabba! Barabba! Bar. Abba. Bar, tafu xi tfisser bar? Bar tfisser iben. Iben il-missier. Mela, għandna pika bejn tnejn, bejn iben il-missier u iben Alla. Bar Abba u ben Adam. Iben il-Missier u Bin il-bniedem, li huwa l-Iben ta' Alla nnifsu, kważi tad-daħq. Imma Pilatu jgħid, Ħa nsolviha easy. U bagħtu għas-swat. Ma jsib xejn ħażin fih? Tajba. Qed jgħid li innoċentri u jibagħtu għas-swat. Imma fil-fatt, L-unika ħaġa qed jgħidilhom illi se jtih is-swat u daqshekk, u tieqaf hawn. Ħadd ma jtih is-swat, jagħtuh is-swat u mbagħad joħdu għat-tislib. Dik qatt ma ġrat u ma kinitx tiġri bl-ebda mod. Allura Pilatu tah is-swat biex l-istorja tieqaf hemmhekk. Għax taħt is-swat seta' anka miet. Daqshekk kienet qawwija u bla sens, meta inti ssawwat lil xi ħadd li mhuwiex Ruman, ma tantx kienu jagħtu każ. Allura qed isawwat Pilatu, qed isawwat lil Ġesù biex jaħraq lil Lhud, biex jisfikhom. Biex jgħidulhom, Jien ħa nsawtu biss and that's it. Daqshekk, sempliċi. M'għamilhiex biex jeħilsu, imma biex tgħaddi tiegħu mal-Lhud, mal-Lhud u ma jsallmux. Hekk kienet qed isseħħ. U hawnhekk fis-swat, tafuha l-istorja, mhux għalfejn naqrawha, imma fis-swat issir proprju l-inkoranizzazzjoni. Iġibuh hemmhekk, jagħtuh is-swat, wara s-swat jinkurunawh bix-xewk, jagħtuh mantell aħmar u jsellmulu bħala re. U s-suldati jsellmulu bħala re, b'żuvjett. Imma jiġi inkurunat fuq dan il-livell. Imbagħad jerġa' joħroġ wara li jsawtu, jgħidilhom li ma jsib ebda ħtija, u kważi qatlu, ma jsib ebda ħtija fih u jgħidilhom, Hawn hu l-bniedem. Ecce uomo. Qed speċi qed jgħidilek minn dan qed tibżgħu? Minn dan qegħdin tibżgħu. San Ġwann lil Pilatu anke jpoġġih profeta. Għaliex dan huwa il-vera bniedem. Anka jekk huwa imdemmi. Huwa Adam il-ġdid. Ben Adam, u għal Adam il-ġdid. Allora mala jgħaddu kelma insomma ta' fuq din u jibdew jgħajtu eh, salbu, salbu. Ehm, u Pilatu jerġa' jibda jilab magħhom. Loba għaddejja kontinwa. Jerġa' jibda jilab magħhom. U jgħidilhom ma nsib ebda ħtija jien. U sawtu hemm eh, insomma. U sa tant qed jgħaddi l-ħin. Għax daw ridu jaġlu. Għalhekk marru filgħodu kmieni, u qed jgħaddi l-ħin. Fuq is-salib ma tmutx malajr. Fuq is-salib tieħu sigħat u ġranet fuq is-salib biex tmut. Allura rridu isellbuh malajr għaliex il-Ġimgħa f'nofsinhar, erba' sigħat, ħames sigħat oħra jiġi jidħol is-Sibt. Ara jgħidulu illi għandna liġi u skond il-liġi jrid imut. Għaliex? Għaliex għamel lilu nnifsu bin Alla. Fl-aħħar ħarġet il-verità. Dik għadu qatt ma qalu ilu. Fl-aħħar ħarġet din il-verità. Daqshekk ipokresija. Imissa Pilatu jitfixkel. Il-kelma jibża', beża'. Il-kelma biża' bil-Grieg tista' anke tfisser jirrabja. Issa Pilatu jitfixkel, jirrabja, u forsi iktar hekk. Jidħol u 'l Ġesù jsaqsih, Minn fejn int? Nbiddel issa, sar level ieħor id-diskors. Minn fejn int? X'mistoqsija hi di, minn fejn int? Imma Ġesù jieqaf ma jitkellimx iktar. Pilatu jirrabja ma' Ġesù. Jgħidlu li għandi s-setgħa nsallbek u jgħidlu ma kellek ikollok ta' setgħa kieku mhix mogħtija f'idejk. Ehm, u jgħidlu dak li ovju, ovju f'dak is-sens, imma jgħidlu li min tak min tani f'idejk għandu ħtija akbar. U issa Pilatu pprova jeħilsu, vera. Ehm, imma għandu problema, qed jgħid li lil dawn il-Lhud ma naħmilhomx. Lil dan ġa tajtu s-swat Allura ejjew nifqu hawn. Imma l-Lhud attakkawh u jgħidulu, attakkawh below the belt, aħna ngħidu. Allura jgħidulu, allura inti kontra Ċesari? Għax inti tiġi kontra Ċesari jekk taċċettah dan li qed jgħid li hu r-re. Allura ma taħsibx li hi idea tajba. U They really, really attacked him directly. Ried jeħilsu, forsi, imma ma riedx jitlef il-karriera. Isimgħu x'ġara wara. Sentenza ambigwa. Din hija l-ġenjalità ta' l-Evanġelista Ġwanni. Pilatu joħroġ lil Ġesù kif kien hekk. Joħroġ lil Ġesù u jqegħdu fuq is-sedja l-għolja. Ħanaqra sew di. Meta semgħu jgħid dan, Pilatu ġieb il-Ġesù barra Hu qiegħdu fuq sedja qiegħed lil min? Min hu qagħad fuq is-sedja? Kif jiena għamilna fil-films? Fil-films joqgħod fuq is-sedja u jikkundannah. Le! Aha, ċara. Ġieb ġieb lil Ġesù barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ Litostrotos, bil-Lhudi Gabbatà. Kien jum it-tħejjija. Ipoġġi lil Ġesù bilqiegħda fil-post tal-ġudizzju. Ġwanni meravilja. Ipoġġih bilqiegħda fuq li tostrotos fejn hu jagħmel il-ġudizzju. Dak tpoġġih differenti in koronazzjoni vera. Għada nofsanhar sħiħ, daħlu ġew filgħodu kmieni, issa ġa nofsinhar, il-karti issa jidhru li qegħdin f'idejn il-Lhud, imma jpoġġih fuq is-sedja u jgħidilhom hawn hu r-re tagħkom. Huma jgħajtu, Salbu! Salbu! U Pilatu jibgħat jilgħab l-aħħar karta u jgħidilhom, Ħa, insellab, insallab lir-Re tagħkom! Dik baqagħlu x'jgħid, ma baqagħlu xejn x'jgħid iktar. Imma t-tweġiba tal-Lhud hija l-ikbar dagħwa li Lhudi seta' jagħmel. It-tweġiba tal-Lhud kienet, Ċesari huwa l-unika Re tagħna. M'għandniex Re ħlief lil Ċesari. Ebda Lhudi ma qatt kien sa jgħid sentenza bħal dik. Mhux Alla biss huwa r-Re tal-Lhud? U Pilatu jitlef. Scacco Matto, Jitlef. Dan ifisser li tant riedu jeħilsu minn Ġesù illi waslu s'hawn. M'għandniex re ħlief lil Ċesari. Din hi dagħwa kbira Dagħwa kontra l-ewwel kmandament, M'għandniex alla ieħor ħliefek. U wara, imorru jmorru jiċċelebraw l-Għid. Ma jitniġġsux, ma jitlux ġewwa, imma ma jħorġu b'din id-dagħwa daqshekk faħxija. Pilatu forsi kuntent li wassalhom sehem, ammettew il-Lhud fl-aħħar wara da snin kollha, ammettew li Ċesri huwa r-re tagħhom, Jidher li Radu ħadu kull ma riedu, imma fil-fatt Pilatu jumiljhom fuq dal-livell u jwassalhom biex jiddikjaraw Ċesari huwa re, ir-re tagħhom. Allura issa Pilatu jċedi. Issa vale la pena illi Ġesù jissallab. Daqshekk spiċċat. Jaħsel idu and it stops there. Is-Senedriju ħadu li riedu. Imma filwaqt li akkużaw lil Ġesù li għamel lilu nnifsu Alla, ara ara l-ambigwità tagħha kemm kemm stupida l-ħaġa, mela jakkużaw lil Ġesù illi għamel lilu nnifsu bin Alla. U huma jinnegaw lil Alla għall-imperatur Ruman. Din logħba ta' bejn Pilatu u bejn is-Senedriju u Ġesù jilgħab fin-nofs. Nikkonkludi li din hi l-istorja tagħna. Din hija l-istorja tal-uman, tal-bniedem uman. Jiġri hekk kontinwament. Anke l-Knisja hemm drabi fejn waqgħet fl-istess żball kemm-il darba. Kien hemm żmien fejn ridna li l-Papa nagħmluh Imperatur. Kien hemm żmien. Għandna storja, history, ma tantx hija sabiħa, eh, tal-Knisja, ma tantx għandna biex niftaħru fuqha. Ħallatna ħafna drabi matul is-sekli, ħafna drabi l-fidi u l-politika, mhux il-politika partiġġjana ta' Malta, insewha dik, m'għandhiex taqsam, il-fidi u l-politika illi ma jaħdmux bl-istess mod u għamilna żbalji kbar ħafna. X'ried jgħid Ġwanni b'dan ir-rakkont? Ġwanni qed jagħmilha ċara li minkejja Ġesù hu l-vittma, u huwa l-vittma, jidher vittma u huwa l-vittma, imma jidher tellief, jidher fallut, imma qiegħed fuq it-tron, qiegħed fuq l-itos trotos, jiġġudika. U dan jiġġudika bil-mod ta' Ġesù fis-Saltna tiegħu. Kif jiġġudika Ġesù? Jiġġudika bl-imħabba. Jekk Litostotos ma kienx tron biżżejjed, dak, is-salib, kien tron biżżejjed biex jindika din is-sens sħiħ li ta' Ġesù fuq is-Saltna tiegħu xi tfisser. Hija Saltna ta' mħabba. Xejn iktar ħlief Saltna mimlija imħabba, ħafna verità u l-verità tiegħu hija li tħobb fuq dal-livell. Il-ġudizzju ta' Alla f'Ibnu hu l-mewt u l-qawmien tiegħu li permezz tagħha salva l-umanità kollha. L-aħħar ta' Randan qegħdin. Tħossok midinb għadek? Għadek tħossok imidneb? Tħossok vittma ta' xi ħaġa? Tħossok m'intix mifhum jew mifhum ħażina, mifhuma ħażin? Ġesù daħal din l-istess storja tagħna. u aġixxa bil-mod li forsi huwa għall-kuntrarju milli ħsibna li Alla seta' jagħmel, bħalma ħa naraw għada proprju fil-ħasil tar-riġlejn. Jien noqtlu u hu jsalvani. Jien niċħdu u hu jaħfirli. Jien nittradih U hu jħobbni. U din hi l-imħabba illi salvatna. Mhux is-salib salvana. L-imħabba ta' Kristu salvatna. Aħna fil-ġimgħa kbira u f'daw id-duluri u nagħmlu ħafna esagerazzjoni u gost nara dan din l-ikona ma tsibx qatra dem fuq. Mhux bħal The Passion of the Christ, kien ġa mdemmi wara għaxar minuti. Le, l-esaġerazzjoni fuq is-salib, il-mewt, id-demm li salvatna, le, le, dak li salvak lilek hija l-imħabba ta' Kristu. illi minkejja għamilna x'għamilna, irnexxielkom, jgħid hekk jgħid Ġesù, qiegħed jgħid, irnexxielkom toqtluni, imma mhux se jirnexxielkom twaqqfuni nħobbkom. That is salvation. That is good news. Mintomx ser twaqqfuni nħobbkom. Dik hija l-konklużjoni ta' dak li għadna llum. Il-konklużjoni ta' ta' dawn it-tlett ijiem marbuta mal-Vanġelu ta', ta Ġwanni, għedtilkom Ġwanni jieħdok x'imkien ieħor. Inkoraġikom kultant aqbdu, aqbdu paġna minn tiegħu u aqrawha, tifhmuha kif tifhmuha, b'aqra jew frażi waħda, biċċiet żgħar, u aqra, anke jekk l-ewwel darba ma tifhem xejn, ibqa' aqra, ibqa' aqra sakemm fl-aħħar tibda tkellmek. Din hija l-qawwa tal-Kelma ta' Alla, u fi Ġwanni din il-qawwa għandha qawwa partikolari. Ħalli l-Kelma tkellmek. Ħalliha tiġġudikak, tixlik. Imma ħa tiskopri dejjem, inkella mhux qed tifhem xejn, se tiskopri hi x'inhi l-paġna li ħa taqbad mill-Vanġelju. Tiskopri li l-ġudizzju li qed jagħmel għandu ħafna imħabba. Hija ġudizzju li jfejqek, mhux jikkundannak. Huwa ġudizzju li jsalvak. Għall-inqas nispera dat-tlett ijiem ħloqtilkom xewqa għall-għarfien tal-Kelma ta' Alla. Aħna, San Pawl jgħid din hija hija bħal xabla b'żewġ tixfar illi tibqa' dieħla sal-mudullun u ttawwalna. u tisfidana u tiġġudikana u tixlina imma dejjem għandha dal-proċess imma dejjem fl-aħħar tfejjaqna. Jew l-aħjar kelma li nużaw proprju fil-Ġimgħa Mqaddsa fl-aħħar din il-kelma dejjem issalvak. Mulej ningrazzjawk ta dan il ftit mumenti li konna flimkien. Ningrazzjawk ta ta Ġwanni l-Evanġelista li ppreżentalna dal Vanġelu fuq livell meraviljuż. Fuq stil differenti. B'messaġġ qawwi li jekk jinftiehem tifhem verament il-qawwa kbira li din il-kelma tista' tpoġġi f'ħajjitna. Mar grazzi li tant ħabbejtna li tajtna lil Ibnek il-waħdieni illi huwa b'dan il-mod li salvana billi ta lilu nnifsu għalina bimx b'hekk aħna ngħixu fuq l-istess livell tiegħek, livell. tan-natura divina. Grazzi u mlej li taqsam magħna lilek innifsek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.